Dhaamsa hedduu gabaabaa gabaabaa tehe tokkoon qaba jechuudha. Yeroo dabarte keessa illee numaan dudubbadhe ammoo viidiyoo gama dhubaa dhumaa keessa waan hin dubbadheef irra hedduun namaa duba gartee ah, dhaamsi kun isaan dhaqqabuu dhabu ni mala waan ja'urraa hin duba gartee ah, haareetti mata duree kana gabaabsee isiniif

abadan umrii isaa guutuu wallaala keessa ta'a. Umrii isaa guutuu jaahilummaa keessa doofummaa keessatti jiraata jechu. Kanaaf duba gartee isaannan bilbillee qur'aana qara'uu ni sodaanna. Bilbillee qur'aana qara'uun nutti ulfaata. Bilbillee qur'aana qara'uun nutti jabaata. Bilbillee qur'aana qara'uun nuuf hin dandahamu warra ja'uuf dhaamsaan ani qabaafi. Hay namnii sodaa takka malee qaanyii takka malee arraan tana afeerraa sirbaa je'ee wal afeeru jira. Ati kalaama rabbii guddaa qara'uu qaanfattaa. Namni sodaa takkaa fi safuu takka qaanyii takka malee feesbuuka irratti al- ol bahee wal arrabsu jira namni takkaa akka barana namni wal arrabsetti ilmi namaa wal arrabsee hin beeku daaraa wal godhu jira ati duba gartee kalaama rabbii tan silaa yoo aliif jatte ajirii kudhan itti arkattu qara'uudha qaanfatta siin gaafachuu jira yaa namticha qaanfatu siin gaafatu

je'ee Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa si dubbata duba garte. Arra namni sodaa takka malee sodaa takka akka inumaatu waan Rabbiin hojjedhu galata itti arkattaa je'eeni akka inumaatu waan san dalaguudhaan namni sadarkaa itti arkatu sodaa takka safuu takka qaanii takkaan alatti duba gartee namni haram haraam irratti wal yaamu jira keeyf keeyf ati kalaama rabbii guddaa qara'uu sodaatta keeyfa akkamitti ati qur'aana rabbii guddaa qara'uu irraa qaanfatta hay moo gizee qur'aana qaraatu si qaqqaba moo gizee qur'aana qaraatu si jabaata mee moo akkatti qaraan hin beeyne okay yoo gizee qur'aana qaraatu kan si jabaatu tehe yoo gizee qur'aana qaraatu kan sitti ulfaatu tehe

inni qur'aana qara'u wayatata'ta'u fiihi kan qur'aana keessatti guggufatu kun kan wayta qur'aana qara'u isatti jabaatu laal gizee qur'aana qara'u ni qaba a'uudhu billaahi minash jechaa qara'u kuni akkasumatti kan itti jabaatu kun lahu ajraan galata lama qabaa je'e nabiin sallallahu alayhi wasallam galanni lameen suni kami qur'aanuma qara'uu kee qoftitti ati sawaaba qabda lammeeysaa osoo akkasi sitti jabaatu osoo akkasitti sitti ulfaatu sabbartee laal sabbartee qara'uu kee qoftitti galata arkattaa je'e nabiin sallallahu alayhi wasallam galannii ati lameen qabdu kana kanaaf duuba gartee yaa namticha gizee bilbittu sitti ulfaatu sawaaba lama akka arkachutti jirtu beek yaa namticha gizee qur'aana qaraatu si qaqqabu yaa namticha gizee qur'aana qara'u sitti jabaatu yaa namticha yaa isii gizee qur'aana qara'u itti ulfaatu duuba gartee galata lama akka arkachaa jirtu beeki kan duuba gartee nutiin amma qur'aana akkanatti tolchinee qaraanu kuni Nutiin arraan tana akkanatti isin dura baanee hadiisa isinitti himnu kuni nutiin arra isin dura baanee duba gartee waan rabbiin nu beeksise isiniif dabarsaa jirru kuni wallaahi yoo dur isin daran wallaalaa taane malee yoo dur isinii gad beekumsa qabaanne malee wallaahi isinii ol beekumsa hin qabnu namuutuu duba gartee laffe'eetuma arkate ee namuutuu nam tokko garaa haadha isaa keessatti kan qur'aana fixee bahe tokko hin jiru nam takka garaa haadha isaa keessatti kan aalima tahee bahe tokko illee hin jiru namutu baatii sagal ol qixa dhalate gaafa dhalatu wallaalaan dhalate ilmi namaa kun ammoo guyyarraan guyyatti barachaa barachaati jijjiirama fidee namni kun duba gartee kan haafiza tahus haafiza tahe kan sheeka tahus sheeka tahe kan doktara tahus doktara tahe kan piroofeesara tahus piroofeesara tahe kanaaf duba gartee wanti sirraa eegamu wanti sirraa barbaachisu qur'aanni kun yoo arra si jabaate baru si laaffata yoo arra si qabe baru si gadhiisa yoo arra si hidhe baru duba gartee sirraa hiikama waan kana teheef jecha wanti sirraa eegamu maali ati irratti dawaamu irratti sawaabaqa irratti sabaata qabaachu irratti sabachu hogguu qara'u guyyarraan qara'u harfiin takka tan arra si jabaatte baru hiikkatti arraan tana duba gartee yoo adda siin baane baru adda sii baati arra yoo sii galuu dhabe baru siif gala. Ee, Rakkoon nuti qabnu guddoon maali? Rakkoon nuti qabnu guddoon gariin keenya qur'aana baatii ramadaanaa keessa qara'ee quban qabu. Gaafas wali cuqqilee kakaaye quban qabu. Ramadaanni gizee dhufe ol fuudhee uf, dhukkee irraa dhadhawee banee qara. Ee, Akkana qur'aanni hin baratamu duba. Akkanatti inumaatu hanga dur beektu yoonii fi daranaa wallaalaa dhufte malee hin qara'amu. laal yoo arraa xiqqasho suuraa xiqqoo takka qaraate ittuma fuuf itti fuufi haffazuun malta duba baru qocoollotti bifa bareedaan qara'uudhaatiitu mala kanaaf duba gartee ilmii barachuurraa hin sodaatina umriin tee guddachuun barnoota barachuus hin dhorkitu umriin tee guddachuun diinaa barachuus hin dhorkitu umriin tee ati nama guddaa tahuun ama diidam soddom afurtam shantam jahaatamillee tahi duba gartee barnoota barachuu sin dhoorkitu kanaaf barnoota barachuu hin sodaatina laal maal jette sahaabtittiin takka dubbattee ni'ma nisaa'ul ansaari dhalaa warra ansaaraa dhalaa warra madiinaa duba gartee waa gaariidha waa tolanii jette maaliifi jannaan qaanfachuun isaanii diinaa barachuu isaan hin dhoowwan ilaal dhalaan ansaaraa xabi'arraa dhalaan baadiyyaa ni qaanfatti shamarran warra baadiyyaa kuni ni qaanfatan akkasumaa wajjin ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam ni gaafatan jechuu kasi wajjin ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam qaanfachuu isaaniitti wajjin hin sodaanne waan fedhan gaafatan

diinaa fahamsiisi akka qur'aana itti fassaranillee barsiisii je'ee nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam du'aa'ii godheef isa kanaan duba gartee habrul umma aalima ummata kanaati nam takka qur'aana fassaruudhaan isan gahan beekumsa guddaa kana eeysaa fiddee jannaan sammuu waa qabattuu fi arraba waa gaafatuuni jedhe hedduu gaafatan sodaatu waan hin beeyne inuma hin sodaatu ni gaafata ni gaafata gizee gaafatan deebisaa deebituuf irraa barnoota fudhata ilaa haddii duba gartee yoonii fi sahaabticha tokko bira ilmii akkanaatii jira aayet akkanaatii jira jechuu dhagahee dhaqeetii mana jala rafaaf hanga sahaabtichi san itti gabbahu seenaa isaa gaaf takka bal'inaan isiniif hima kanaaf hin sodaatina hin qaanfatina qara'a

yoo sodaatte waa takka hin fiddu umrii tee guutuu achumatti jirta ammaas aliifuma jatta amatu aliifuma jattaati yoo ammoo sodaa dhiistee qaraate waa takka nam takka namuutu qara'eetuma as gee namni akkanumatti aalima ta'ee gabbee hin jiru kanaaf sodaa firraa dhiisa namni haraam irratti wal yaamu jira Namni waan rabbiin jibbu irratti wal yaamu jira. Namni adawwummaa irratti wal afeeru jira. Namni duba gartee adda wal ciru irratti duba gartee wal yaamaa dabballee walirratti dammeessaa waa meeqa walirratti hojjechaa jira. Arra ati qur'aana irratti yoo wal yaamte maal taata? Arra ati yoo qur'aana bilbiltee qaraate maaltu sirraa irrata? Maaltu sirraa tuqama? Maali? Wanni sirraa tuqamaa takka illee hin jiru hin sodaatinii. Dhaamsi kiyya kana inshaallah Hanga duba gartee barnoota biraatti walitti deebinu nagayaan naaf tura. Yoon haqa qunnames rabbirraahi. Yoon dogongore nafsiyyaa tiyyaa fi sheexaanarraahi. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.